Azat ýoly, azat ýoly, Atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly watandaşlar. Şu günki gepleşigimizi biz. esasy aýratyn gizlinlikde saklanylýan habar hakda etmekçi. Men esasy siziň ünsüňizi çekjek bolýan mesele geçen sapar gürrüň edemde kim meni goýberer diýdim. Eger mende bir nähili kemçilik bar ýa ýalňyşlyk bolan bolsa, ýa men günäm bolýan bolsa kim meni goýbersin diýip agzapdym ýadyňyzdamy? Olar bolsa meni atawul seçjek biler. Nädip edýärler ony? Men o taýda kazyýetiň çykaran netijemi görkezdim o taýda ýekeje ýerde de ogurlyk ýok. Olar nämäni görkezdiler? Aýratyn gizlinlikde saklanylýan maglumaty berdiler. O taýda meniň 2002-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna ýazylan Prezident Nyýazowyň adyna ýazan haýyşnamamy jar edýärler. Haýyşnamamy görkezýärler. Näme üçin edýärler? Şonuň bilen nämäni subut edýärler? Men o taýda ogurlyk edipdirmi? Ogurlyk eden bolsa meni sypdyrmaýarlar o taýda. Kazyýet meşgurlanýar ol iş bilen. Ýa-da olaň görkezen dokumendi näme meň diýen sözüme çapraz gelýärmi? Ýa ýalňyşdyrýarmy? Ýok. Gep onda däl. Siz pikir ediň. Hiç ýerde görkezilmeýän dokument. Geldi Kärizowyň Nyýazowyň adyna ýazan haýyşnamasy. Bagyşlaň diýip. Günämi geçiň diýip. Näme aýyp ýeri bar oň? Ýa-da näme Berdimuhamedowyň il içinde çalarajyk üstüne sürünende siziň saýaňyza diýip ýalbaryp, eplenip duranyny görmedimi millet? Gürrüň ýöne ol hakda däl. Gürrüň näme üçin şol dokument iki müň ikinji ýylyň otuzynjy ýanwarynda ýazylan dokument nädip ile görkezilýär? Kim ony çözübilýär? Propaganda ajelmi? KGB-niň başlygymy? Raşid Meredowmy? Berdi Muhammedowdan başga ýekeje adam çözülmez şu meseläni. Diýmek, propaganda terroryň ýolbaşçysy, oňa mewç berýän, Oň penakäri Gurbanguly Berdimuhamedowyň özi. Ýöne esasy mesele onda däl. Sebäbi bu hakykatyna seretseň, bu edilýän gürrüňleň, bu propagandaň, KGB-niň syýasy jelepçilik bölüminiň propagandistleri, propaganda terroristleri, Türkmen halky ýaş oglan-gyzy bi milleti ýalňyşdyrmak üçin, ters ýola salmak üçin edilýän emel. Ol täzelik däl, men ol hakda gürrüň etjekkä. Esasy mesele nämede? Geldi-kärde at ogrusy diýjek bolýar. Kim ata ogurysy? Geldi kärizmi? Geldi käriz Atabaga at saklap beren. Bu Berdi Muhammedow ýaly 60 ýaşdan soň at minmäni öwrenen at. At ogurysy birinji Berdi Muhammedow. Serediň wideo rolige. Nireden welaýat häkimi gelýär o da? KGB-niň, MWD-niň, prokuraturyň ýörite bölüminiň işgärlerini serediň. Sebäbini isleýän. Hawa, hawa. Men o wagt türmede kan blo şertnama esasyna alypdyrlar. Hawa, ondan gara meselene mine şeýle. Şertnama indi sen näme bilen aýryp olar öwreniň söýle. Näme şertnama baglaşypdyr. Näme tertipde. Näme esasynda bahas edilipdir.
Bir athanaň içinde ol adamlar nireden gelýär eger Berdimuhamedowyň özi ugratmaýan bolsa. Sebäbi diňe geldi kärizde Gurbanguly Berdimuhamedow Glatkin, Wiktor Glatkiniň atyny aldy. Alty Muhamedowlaň atyny aldy. Göklenowaň atlaryny aldy. Ýene-de bir topar adamlaň atyny aldy. Ol atlaryny alansoň ol niräk ýerleşdirdi? Satmak gadagan, daşyna çykaran at kime sakladýar? Büdjeti sakladýar. Büdjetde oturan kim? Esasy büdjetiň puly kime gidýär? Ha? Medisina gidýärmi? Bilime gidýärmi? Ylyma gidýärmi? Ýok. KGB, prokuratura, MWD goşuna gidýär. Werhowny suduň atlary çapýarmy? Werhowny suduň, prokuraturan, MWD-n, KGB-n başga işi gutardymy? Hä? Indi at seýis saklaýamy? At döredýämi bular? Näme üçin edýär? Iki tarapdan edýär. Birinjiden, şol elden alnan atlar yzyna birden alynaymasyn niýip edilýär. Birden yzyna satyn alaýmasyn. Sebäbi o taýda pagonly adamlar jogap berýär kellesi bilen. Ertir şol atlar ýa-da şol atlaryň nesli, şol atlary döreden adamlaryň eline düşmesin diýip edýän emeli. Görip, gutaran görip, iliň elindäki malyny göz gyzdyryp, elinden alyp, kiçjikliginden kakasynyň pagonyndan bukulyp ýören şeýt pyýada diýerler.

Arap emiratlykda bar. Özüne göni arap emir diýmese-de, diýmek özünde bar, onuň goşunda bar. Goşundakylaram islän wagty ýene-de gerek bolsa odan nepe uradar, oň ýerine başga adam uradar. Ine onuň etjek bolup ýören oýny. Hiç haçan türkmende Kişiň malyna göz gyzdyrmak diýilýän ol bir iliň içine sygýan mesele däl. A togrusy diýjek bolýan maňa, hiç zat döwletiň içinde ondan birugsat edilen ak. Gerek bolsa geldi käriniň haýyşnamasyny çykarýar. Gerek bolsa geldi käriniň itlerini beren ak. It näme, utanaňakmy? A? Iliň içinde edip ýören oýnuňa, işiňe utanaňakmy? Ol itler häzir serediň nähär görkezýärler. Türkmen itlerini häzir alyp hotaýda ol sabaçy ýaşyga tabşyryp ýörler. Öldürip ýörler. Kakaň içinden 72 sany iti pasporty ýok diýip getirdiler. Itlere ýer tapana. Emma welin bütin millete göz edýär. Geldi käriziň itini bermedim diýjek welin, bermen! Berme bakaly jogap bermerin öýdýän bolsaň. Geldi käriziň atynam berme. Jogap bermegini öýdýän bolsaň, ýöne jogap berersiň, gitjek ýeriň ýok. Sen indi halkyň içinde iki oýun edýäň. Halkyň adyndan ogluňy mejlisiň başlygy etjek bolan bolup ýörsüň. Ondaňam hol daşary ýurtly adamlaryň içine aýylan bolup ýörsüň. Ýöne welin, şu wagta çenli näme bolan bolsa, Nyýazow bilen sen deň aýak jogapkärsiň, Gurbanguly han, bilgin şony. Milletiň sabyr käsesi dolup, aýaga galansoň, gaçmaga, ýurt girmäge deşik tapmarsyň. Entäk seň çagalaň oňa degişli-le, olary haýpyň gelsin. Ojagaş, sesiňi çykarmanja oturan ogluňy beýtirip, öz ýerine getirjek bolma. Getiren günden beýläk seň bilen jogapkär bolar. Gowja pikirlen. Päliňden gaýt. At ogrursam özüň, it ogrursam özüň, iliň itini ejeni bereňok. Näme üçin Ahrana priroda şol itleri goýbereňok? Sen sen rugsat bereňok. Kim düşünen agam? Millet düşünen agmy? Halk millet sen hemme häsiýediňi, hemme gylyňy bile. Sen edýän şu zatlaryň hemmesini. Senem jogap berersiň.